Сахалар туруорум дьэ Подмосковьеҕа буолбут Крокус Ситэл Дьархайын кэнниттэн миграннары утары элбэх саҥа иҥат тарҕаммыта. Үрдүкү былааска даҕаны дьон-сэргэ ортотугар даҕаны онто кэлэн ол быһыы-майгы сымнаата миграннарга хатыммаппыт экономикабыт миграннара суох эстэр диэн куолу элбээтэ итиннэ сыһыаннаан манныгы этиэхэ холбоктоон аассылар тэрилтэлэрэ сыл аайы народонаселение диэн отчут оҥорор. Итиннэ сүрүнэ диэн туох түмүккэ кэлбиттэрий? Боһоколоон икки тыынча биэһин сылтан саҕалаан бу орто дойдуга сир шаарыгар киһи ахсаана аҕыйаан барахтаахтар. Нэһилиэнньэ аччаан барахтаах. Ол курдук Россияҕа нэһилиэнньэ ахсаана икки тыһыынча алтыһын сылга сүүс тоҕус мөлүйүөҥҥэ диэри түһүөхтээхтэр. Билигин буоллаҕына сүүс төрдөөһүттэ мөлүйүөннээн аҕалар. Онон буоллаҕына холбооктоон аахсыылар тэрилтэлэрэ маннык баары таһаарбыт: сотору миграннар былдьайыкка дьахтардын Ол аата аан дойду политиката геополитикаҕа даҕаны миграцияҕа даҕаны сыһыаннаах политиката сүүс оҕон бырыһыан таҥнары эргийбитэ хаал. Бу боотуртаата диэн мальтузианство теориятэ, собриянета туох дээн нэһилиэнньэ сир шаарын нэһилиэнньэтэ наһаа элбээтэ туохха да баппат буолла туохха да туппат буолла диэн холобур томас мальтусен ангия мунаас светэҕэ экономист учуонайа төрүттээбит үөрэҕэ Онно маннык тэрил диэн буолар: оҥорон таһаарыы, нэһилиэнньэ эбиллэр тэтимин сиппэт буоллаҕына, улахан кыһалҕалар үөскүүллэр диэн. Хоргуйуу тахсар диэн Онон былаана нэһилиэнньэ эбиллэрин ээ сүрүннүөххэ, үүннүөххэ, тэһинниэххэ наадайын. Ол хайысханан үлэ барарын билэбит. Ол курдук ыаллар билигин ээ от өрөөнүн былааннааһына диэн политика баар ыалларга. Аны туран ылгыбыта повестка диэн баар. Эмиэ аа Нэилиэнньэни аҕыйатарга аналлаах политика дииллэр итини. Аны туран чал фриден хамсааһын баар, оҕоттон аккаастаныы хамсааһына. Онон буоллаҕына биһиги харахпыт оттотор бу. Аан дойду политиката тосту уларыйда. Билигин аны дьон нэһилиэнньэ ахсаана аҕыйыыр туруктаахтык буолла. Онон миграннар сотору дьарыкка дьарыктанар. Маннык түгэҥҥэ сахалар биһиги Өксөкүлээх Өлөксөй этиитин санаан кэлэбит. Кини чугастыы нууччалары тутуһуҥ диэбитэ, кытайдартан сэриниҥ диэбитэ. Арҕааҥы цивилизациялар уонна сэринэн илбиэйбит омуктара баттан тэн сөрөппүтэ. Онтон буолаана ол саҕана ислам итэҕэллээх омуктар кимэн киириэхтэрэ диэн түһээтэххэ да суох быһыы этэр онон билигин олох атын атын кэм ислам италлаахтар кимэн киирдилэр онон өксөкүлээх этиитин атыннык көрүөххэ сөп буолла быһыылаах аймактаһыы угаайыта диэн Аймахтыы омуктара атаспаттара бу киис ойбаччылата. Нууччалар украинецтар билигин бу сэриилэһэ дьылла диэххэ сөп. Онтон сиэп уонна харбаат омуктара кыра өтсөөхтөр бэйэлэрин тухары бу орто дойдуттан бука иллэспэккэ бүтэллэрэ буолуо. Оттон биһиги буоллаҕына тиир омуктарбыт, ол быһыытынан түүр омуктары аймааргыыбыт. биһиги ортобутугар улуу тураан бырайыакка үлэлии дии аатаммат ол туһугар куолулуур дьон бааллар. оттон мин буоллаҕына ол улуу турааны оччо-боччо итэҕэбэппин. Турция Туох да диэбит иһин эмиэ хатаматаан тириэ буолар. Ол бааһын оһорунар айдааннаах пантюркизм диэн идея баар былыргаттан улуу турааны тутуохха диэн идея баар. Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан уонна Кыргызстан Онтон Арассыыйа Татарстан, Башкортостан, онтон Кавказ, Хотугу Кавказ омуктара бу бары ислам италлааччылар. Олортон биһиги Сибиир түүрдэрэ, тубалар, какаостар, сахалар олох ойуччу турабыт. Дьэ манна диэн эттэхэ Оттубут бии магынаар уонна хаһан эрэ бии төрүттээтибиттэн мин улаханнык кинилэри көнөтүнэн аттахха аймаҕыргыы санаабаппын. Баар ол италбыт атыынтан сиэрбит майгыбыт тосту туора атыынтан буолуо, армияҕа сылдьан көрдөххө даҕаны

кычумуктар былыр-былыргаттан авторитаатыл олохсуйбут дьоннор, оттон азербайджаннар олохсуйбуттара ырааттаа да, сиринэ, сири оҥоруунан, үүннэриинэн уонна эргиэнинэн дьарыктаабыттар. Онтон узбектар уонна кыргызтар, кыргызтар былаана эмиэ кычумуктар, узбектар сири оҥорооччулар сир оҥорооччулар, үүнээнинэн дьарыктанааччылар, онтон татаардар, баксиирдар бааллар эмиэ атааннаһыахтарын кыраттан иҥнэ сылдьар дьоннор. Мин кинилэргэ үчүгэйдик билэттиибин. Урут эдэр дьон бииргэ элбэхтик үлэлээбитим кинилэри кытта. Башкиирдар эмиэ көс омуктар, татаардар сир оҥорооччулар Бити төрүт бырааһынньыктарын да көрдөххө, холобура сабантуй диэн, сабаан диэн булуук эбэтэр суха диэн өйдөбүллээх, онтон той диэн бырааһынньык, онон бу булуук бырааһынньыга диэн. Онон сири оҥоро омуктара, татаардар, башкирдар көс омуктара этэ билигин да курдук. Онтон аны туран бэйэбитин ылан көрдөххө, манна баар түүр омуктары кытта хайдахпытый аамай чугас омукпутун кыргыстары кытта атаспаппыт бу кыргыстар минусинская котловина үөскээбит омуктарынан ааттыыллар хакаастары кытта чугас аймактыылар былыргы кыргыс канаатын саҕаттан Онтон генетиктэр этиллэринэн биһи түүр төрүттэрбит эмиэ бу Минцинскай котловинаттан төрүттээх буолуохтарын сөп дииллэр. манна киһи сөҕөрөмөхтөөөрө уох удургутуй аттаха меччирэҥ былдьаһыыта аныгылыы аттаха ырыынак былдьаһыыта буоллаҕа былыргы истиэпэ омуктара меччирэҥи былдьаһаллар оттон биһиги Билигин билигин ырыынак быдьаһыта: биир сиэрдээх майгылаах, биир төрүт дьарыктаах омуктар ырыынакка ырыынак үйэтигэр үлэ быдьаһыта буолар, ырыынак быдьаһыта, конкуренция диэн ааттанар. Онтон ыһылтаан тиһиги кыргыттарга атааннаһыппылаах, сөпсөспүт Тоҕо диэтэххэ кинилэр эмиэ бэйэбитэ да таксилыыллар, дьахталлары батта кырыйаллар. Оттон биһигитэ атыннары диэн дьэ атыыга эргиэҥэ арыый сыстаастар быһыылаах. Дьээбэтэ диэн биһиги тосту туора омуктары кытта улаханнык атаанаспаппыт. Холобур, армяннар бааллар, Кинилэр тутууга киирбиттэрэ быданнаата, олус хаччылаах омуктар, манна хаччыбаҕаны өлөрөр дьаллар. Ол гынан биһиги сахалар бу тутууга улаханнык һыста илик буоламмыт таас тутууга. Онон кинилэри кытта кинилэртэн тугу эрэ былдьаппыт курдук хааныммаппыт быһыылаах. Онтон таджиктар бааллар эмиэ туора омуктар, кинилэр буоллаҕына тутууга күүскэ киирдилэр эмиэ онтон сахалар улахан массыына уруулугар олорбуппут быданнаата даҕаны бу дьокуускалыы тулатынааҕы карьертан кумаҕы атаһааччы таджиктар биһиги ону тоҕо эрэ былдьаспаппыт онно үлэлэһэ атаабаппыт даҕаны быһыылаах Дьэ быһата түүр омуктар бэйэ-бэйэлэрин былыр-былырга таһаатаспыт омуктар. Ол туһунан Мурат Аджиевүлээн турар биллиилээх публицист Мурат Аджи кини туох диэбитэй Бу түүр омуктар бэйэ-бэйэлэрин кытта үйэлэрин тухары атааннаспаттара, бэйэ-бэйэлэрин кыргыспаттара буоллар, аан дойдуну баһылыктарын сөбүтэ диэн. Ону баарыча били кэйик оҕуһу таҥара муоһун сарбыйа диэбиккэ дылы бэйэ-бэйэбитин кытта атааннарар идэлээхпит быһыылаах. Ону мин бэйэм көрөрбүнэн да оннук олорор. Дьэ бу Эрдоган баалыктаах Турция Осман империятын сөргүтэр сыллаах дэн буолар. Онно тураһыйа дииллэр турецкай шовинизм дэн баар. Тодеха империя омук сүрүн омугар оннук суох була хатаммат. Ол курдук Турцияҕа сүүрбэ сүүрбэ биэс мөлүйүөн ахсааннаах кур тен омук баар. Бу омуктар автономия көрдүү сатаабыттара инньэ үйэ буолла даҕаны хитиһэликтэр. Бу омуктар орохторо, биллэн турар, исламы ылыммыттара, орохторо төрүт итэҕэллэрин тутуһаллар. Ону с вами тааллааттар язычниктар ден ааттыыллар ол эбэтэр огнепоклонники ден уокка сүгүрээччилэрдин ол эбэтэр уокка сүгүрээччи буолла даҕаны ол аата күҥҥэ сүгүрүйэр омук бу онон мин хакалар даҕаны ол туора ханнык кийдэхпиннэ онзоннон оппут яан абаппын олус наһаа үрэн харахпытын өрө көрдөрбөттөрө буолуо дин көнтнен этиэххэ наада Быата пантюркизм диэн эбэтэр улуу тураан бырайыага диэн Осман империятын сөргүтаатаан буолар. Улуу тураан бу ислам экспансиятын кубулҕата диэххэ дьүһүн кубулуйуута. Онно буоллаҕына Биир алдьатыылаах сэрии сэттэхтээх хайдах тыйсаҕым ээ төрүөҕэ элбэх ээ төрүүр-ууһуур дьоҕура диэххэ дуу ол быһыытынан кинилэр эдэр дьонноро элбэх эдэр дьоннор элбэх буоллаҕына элбэх сценарийдэр бааллар куһаҕаҥҥа да үчүгэйдэр Үчүгэйгэ даҕаны таксылаахтар тутуары кытта тутуһан, уулуктаары кытта уулуктаһан, охсуһары кытта охсуһан, кэлэн баран бэйэбит да көрөбүт ону. Онон сэрии сэбэһэ суох паҥаардас сүрэхтэрэ үчүгэйинэн аан дойдуну уулатаҕына Арассыыйаҕа улаатыннар кимэн киириэхтэнэр. Мин оҕордохпуна үөһэбит хорутугар бырчыай диэн оҕонньор баар этэ. Ээ кини этээччи ээ аан дойдуну дьахтар ууһуур сэбэ ити тупсарын этэбин ээ ууһуур сэбэ тутан олорор диирэ Ол күндүгэ уламом тахсан иһэр Онтон кэнники сылларга Евразия идеята күөрэйдэ судургутук уонна былыргы быһыыга былааннатахха алтан ордуу идеята сахалыы кыһыл көмүс ордуу диэххэ дуу золотая орда идеята Бу тускулу тутуһуу чэрчитинэн икки тыһыынча уон биэс сыллаахха, ээ икки тыһыынча уон сыллаахха да, икки тыһыынча уон сыллаахха таможня сойууһа тэриллибитэ. Онтон салгыы Евразия Евразиятааҕы экономическай сойуус тэриллибитэ икки тыһыынча уон биэс сыллаахха Дьобуй экономическай сойуус сайдан политическай хобуокка тиийэн Евразия сойууһа тэриллиэхтээҕэ. Ону баара дьэ харгыстанныбыт. Тоҕо диэтэххэ бу сойуус биир толуу кыттыгаһынан Украина буолуохтаахата. Украинабыт дьобо биир күүстээх сайдыылаах промышленностаах союз кыттыылаах буолуохтааҕын хатамматыбыт диэххэ наада. Чэ хараманныгыттан даҕаны сэбиэскэй үһүстэн арахсаат даҕаны экономикатын хайысхатын уларытан киирэн барбыта. Уокулдьах промышленноһын аамай сайдыылаах салааларын самолетостроениены, ракетостроениены эһэн барбыттара. Биллэн турар, арҕааҥҥылар сүбэлэринэн буолуохтаах. Онтон билигин бу кэнники сылларга уонна бу аналлаах байыаннай операция кэмигэр промышленноһа Барытын кэриэтэ, барыта кэриэтэ эһиннэр диэххэ сөп. Киһи тутуһара бүттэлээх, ордубата быһыылаах. Ону бэйэлэрин алыкынаннар улуу аграрнай держава буолуохпут диэхтииллэр. Ол гынан ким биһиги сэбиэскэй аһаҕана историяны үөрэппит дьоннор билэбит. хаалыылаах аграрнай этэ диэн Мэлдьэһоруллар мээнээҕэр билигин да оннук, оннук буолара да буолуо. Дьэ бу миграцияны утары Ил Дархан Айсен Николаев мин билэрбинэн икки ыйааҕы таһаарда. Бобуу-хаайыы туһунан Ханна халааҕа үлэлиир уһаахтаахтарын туһунан бу ыйаахтар таджиктарга эрэ аналлаах. Тоҕо диэтэххэ, Тумуйна союһун гражданнарыгар бутархаммат бу кыргызтар, белорустар, казахтар, узбектар үлэ ырыынагар Биһигини Россия гражданнарын кытта тэҥ быраттахтар. Онон бу күннэргэ сыһыанах ыйахтар. Дьэ бу статистиканы ылан көрөр буоллахха тохсунньу бастакы күннээҕи туругунан быйылгы икки тыһыынча сүүрбэ түөрт сыллааҕы туругунан Саха ырыаһар барыта үүрбэккэ тыһыынча кэриҥэ мигрант баар эбит бу официальнай даннайдар дьиҥэ төһө буоларын ким билиэ баарай мин сабаалыырбын арыйа элбэх буолуохтаахтар аан элбэх үлэһит Таджикистантан баар уон тыһыынча киһи уон тыһыынчаттан тахсалар кыргызстантан аҕыс тыһыынча аҕыс аҥа тыһыынча кэриҥэ киһи узбекистантан сэттэ тыһыынча арменияттан икки тыһыынча кэриҥэ киһи казахстантан да бааллар эбит балтараа тыһыынча киһи узбекистан туох буолла сэттэ тыһыынча дэн диэтимнэ Бу дьонтон Россия гражданствотын ылбыт дьоннор барыта тыһыынча төрт сүүс алтан алта киһи эттэ. Олортон саамай элбэх гражданствоны таджиктар ылбыттар. Эттэ үс сэттэ киһи Кыргызтар үс сүүс алтан үс киһи, сүүс уон икки киһи армян, сэттэ казах, отут икки узбек дьон оҥпуттар. Ол эбэтэр манна көстөрүнэн бу Россияҕа көҥүл сылдьар бырааптаах, көҥүл үлэлиир бырааптаах дойду дьоно гражданство ыларга дьуһуулара арыый намыһах курдук эбит арыы мөлтөх курдук онтон таджиктар россия гражданствотыныларга сыал-сорук оҥостон үлэлииллэр быһыылаах эттэ үс састык иһинэн бу официальнай көрдөрүү онтон дьиҥинэн төһө буоларын ким да билбэт тоҕо диэххэ билигин паспорга омукку норуйбаттар онон ынараҥа данныйдарга баар это дьиҥин билэллэрэ буоллакынан баан официальнай данныйдарниктар төһөтүн дьиҥ дьиҥ иһигэр төһөтүн бии билэр каппыт суох дьэ саҥа алтыны дуу сахалыы кыыл кумус ордуу эбэтэр золотая орда аныгылыы эттэххэ евразия сойуо баҕат тэриллиэ баҕат тэриллиэ оһоҕо ол да буоллар хайдаҕын да иһин россияҕа ислам италлаах омуктар улам элбээн иһэллэрэ харбахтаммат ол иһигэр саха иһиригэр сыллата эбиллэллэр Мин көрдөхпүнэ, оччотугар саха омугунньар иккис уол турар мин санаабар. Иккис уол бастакыта ислам итэҕэлин ылыныы, оччотугу төрүөхпүт тахсыахтаах, аргыттан аккастаныахпыт, куһаҕан үчүгэйэ суох буолбат, үчүгэй куһаҕана суох буолбат Онтон икки суол былаана саха төрүт итэҕэлигэр бобуу-хаайыы чопчу уһуруллуохтаах. Аргы бобуллуохтаах, наркотик бобуллуохтаах. Бу саха итэҕэллээх дьоҥҥо сыһыаннаах. Саха итэҕэлин тутуһар буоллаххына, эн төһө кылларынан аргыны иһиэхтааххын, наркотигы туттуохтааххын диэн. Онтон Аргы ийэким баара буоллаххына саха италине сыстыма кимдиин кыайбат онтон саха италиялаах дьахтар күнү көрөн туран уотун түөртэрэ уоттаах бу ыраах дьахталга сыһыана уох медицина Мэдиссиинэ көрдөрүүтэ оннук буоллаҕына аны түҥҥэ боппот. Онтон буоллаҕына саха эр киһитэ оҕотун туһугар улахан эппиэтинэһи ылыахтаахтар. Ити ислам итэҕэллээх эр дьоннор оннуктар. Оҕолорун туһугар сылдьаллар кинилэр барыта. Ыалдьарын булаһын тухары бэл манна саха дьахтарыгар оҥорбут оҕолорун уоран дойдулар дойдуларыгар ижаатыы түбэлтэлэрэ баар. Ындах диэн аныгы аймахтаах дьоннор онно ээ кистээн иһэллэр Дьэ бу Россияҕа Саха сиригэр Россия экономикатыгар миграннар оннук айылаах наада буоллахтанна Ырыынак ирдэбилинэн ырыынак ирдэбилинэн конкуренция олохтуохха наада. Конкуренция баар буолуохтаах. Ол конкуренцияны биһиги олохтуохпут эбэтэр. Оннук конкуренынан биһиги Хотугу Кореяттан дьону үлэһиттэри аҕалыахпытын сөп этэ. Бэйиэнэ Россия Айахылаата кутуу кэрийэ үлэһиттэрин төптөрү таһааттаабыта тоҕо диэтэххэ арҕааҥҥы санкциялары тутуһа мунньунааттан онтон билигин ол наадата суох кутуу кэриэни кытта сыһыаммыт тупсан эрэр онон миграннары аҕаларга кэпсэтиини ыытыахха сөп дии саныыбын итиннэ интэриэстээх дьоннор баар буолуохтарына Бастатан туран, туох ханныгынна республика аһалтата интереса буолута. Үлэлии оннук конкуренция баар буоллаҕына Орто Азиятын кэлэ дьоннор бэйбатыларын тардыныы этилэр диэн мин. Тоҕо диэтэххэ конкуренцията конкуренция Хотугу Кореяттан көрбүт дьоннор туох да өйдөбүлэ дьоннор түрүкү онуоха эбии Бэрээдэк бөҕө. Эмиэ санааҕар устуруойна сылдьан үлэлиэтилэр, устуруойынан дойдулара бара этилэр, үлэлээн бүтэн бараннар. Үлэлии хамнас өлөрөр кэлбит киһи оннук буолуохтаах буолуо. Түҥҥүк кабактары кэрийбэккэ, наркотик тарҕаппакка, охсуспакка, дьоно өлөрбөккө дьахтары күүһүлээбэккэ ыдьардаах үлэлиэхтээх үлэлээммин хамнас өлөрөммүн дойдутуга барыахтаах оннук буоллаҕа оннук буолуохтаах дьиҥинэн дьэ онно интэриэстээх буолуохтаах биһиги республика салалтата ону кытта урбаанньыттарбыт тутуу бизнесинэн дьарыктанар дьоммут онно интэриэстээх буоллахтарына ити эмиэ санаабар кыаллар дьыала дии саныыбын Чэ, миграция тула механаларым итинниктэр өссө санаан абыллахпына эһиги болҕомтоҕуту тиэрдиэм. Болҕойон сибикитигэр махтал буоллун, аныыска көрсүөххэ диэри.